kan i fonh rih lo tiah Pu Ni Hu nih a chim. UDP party cu Union Election Commission nih party hmepung tin le thimnak ah i cuh kho lo ding in a hrawh hnu ah a dang party he atu tiangah an i fonh rih lo tiah Hakha peng UDP chairman Pu Ni Hu sin in October ni kul le ni khat ah kan theih. UDP party hrawh a si hnu ah mi cheukhat nih UDP cu a dang party he i fon dingin an i timlam tiah an chim. Hi kongah Hakha peng UDP Chairman Pu Ni Hu nih kan party hi UEC thimnak zung nih a hrawh hnu ah zei party he hmanh kan i fon rih lo. Cunglei kan party cec thawngthanhnak kan hngak ko. Cunglei nih thawng in kan thanh hnu ah zeipaoh a fiang bik te ko lai tiah The Hakha Times ah a chim. UDP cu UEC nih thonghnih kum kul October ni hlei sarih zan ah hmeppungtin siseh, party in hmannak siseh a tuah cang. Ramkhel party hmeppungtinnak upadi cang hleihnih, cang than A, cang than hme pali le phungrelnak cang hleinga, cang than B, CLAF ah langhtermi phung hi aa ralkah caah thonghnih kum kul October na hlei si rih. UEC meeting biachahnak, sumnga satuk, thonghnih kum kul bantukin party hmepung tinak upadi cang hleihnih, cang than bi bantukin hmepung tin hrawh a si i party zong hrawh a si cang tiah phungrelnak cang kul le sarih ning in cathen an chuah. UDP party hi thonghnih kum kul kum party tling democracy thimnak ah Myanmar ram pumpi huap in Mihmun a tambik changtu ah aa zuam dingmi an si. Chin ramkulh chung lawngah mihmun sumthum le pasarih ah cuh aa timmi an rak si. Asinain UEC nih an party a hrawh cang caah thonghni kum kul kum thimnak ah an i zuam kho lai lo. Cun thonghni kum kul October ni kul zan ah UDP party kong he pehtlai in cathanh a chuah ṭhanmi cu May catlap zong tuah dih a si cang. Thimnak ni caan le ni hlei kua lawng aa duh tikah a thar in May catlap tuah ṭhan caan um ti lo. Cucaah mee a petu ding mizapi hna nih UDP party mee kuang ah mee thlak lo ding le mee thlak zong ah a hmanmi mee tiah kan cohlan lai tiah cathanh an chuah ṭhan. Ni Hlawn Sung ka si. Thantlang ah a tlaumi Pu Mang Hei cu October kul le khat, zinglei suimilam paruk ah ngandam tein an hmuh cang. Thantlang number one sang khuasa Pu Mang Hei, kum sawmnga cu October na hleikua zinglei suimilam pariat hrawng in a tlau i October kul le khat zing suimilam paruk hrawng ah nungdam tein an hmuh ṭhan tiah thawng kan theih. Pu Mang Hei cu October kul le khat zingka pheikalh dengmi hna nih sianginn sang Calvary hlawhtling thlacamnak pawng i rirang kung cungah a rak um i lungdam tein an hmuh ṭhan cang. Tuzing ah kawl ṭhan dingin tlang ka au dibak ah an rak tlun hi a si. Tumbing in an rak tlunpi zeihmanh hliamhma zong a tong lo. Amah belte a thluak a hmaan pah lomi a rak si caah a lungtu cu a fim rih lo. Atu bantukin kan vun hmuh ṭhan i kan hna zong a ngam. Kan i lawm taktak tiah Thantlang number one khuabawi Pu Van Thlir nih The Hakha Times ah a chim. A tlaumi Pu Mang Hei hi Zangtlang khuami a si i Thantlang number one sang ah khua a sami a si. Malaysia ram ah caan saupi a um hnuah a rak kirmi a si. October ni hleikua zing suimilam pariat hrawngah a tlau i October kul le khat zinglei ah an hmuh ṭhan hi a si. Pu Mang Hei hi thonghni kum kul October ni hleikua in inn a hlam ti lo. Anih hi Malaysia ah caan saupi le tamah rian a ṭuanmi a si. Thantlang a phanhnak hi kumkhar hrawng lawng a si rih. Chungkhar he khua a sami a si i a fale zong an puitling cang. Pahnih chung a tlau i Thantlang Youth Association nih an tawlrel hnuah atu bantukin Rirang kung cungah himbawm tein an hmuh ṭhan hi a si. Tutan Hakha Times kan thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu kan dihlak cungah kan i lawm. Tainak a si.